Тинех тесе калама пулать. Тинех чӑваш чӗлхин ӑнлантаруллӑ сӑмах кӗнеки вулакан патне, халӑх патне ҫитрӗ. Ку кӗнеке пирки чӑваш интеллигенцийӗн миҫе ӑрӑвӗ шутланӑ, ӗмӗтленнӗ, ҫак тӗллев патне туртӑннӑ. Пуҫласа пинпе тӑхӑрҫӑр алтӑххӑрмӗш ҫулта Чӑваш наука тӗпчев институчӗн ӑслӑх канашӗн анлӑ ларӑвӗ пулса иртнӗ. Унта ӑсчахсене, ҫыравҫӑсене чӗннӗ. Вара ҫапла йышӑнса хӑварнӑ. Хальхи вӑхӑтри тӗп тӗллев, чӑваш чӗлхин хальхи словарьне хатӗрлесе кӑларасси. Ун хыҫҫӑн тепӗр пилӗк ҫултан пулас ӑнлантару словарӗн словарь картотекине хатӗрлеме пуҫланӑ. Учительсем, студентсем, пенсие тухнӑ вӗрентекенсем тӗрлӗ хаҫатсенчен, журналсенчен, кӗнекесенчен пулас словарь валли предложени списокӗсем ҫырса илме пуҫланӑ. Ҫак ӗҫ пинде тӑхӑрҫӗр тӑхӑрвун пӗрем ҫул, ҫулччен пынӑ. Ун чухне пӗлетӗр пурте органна, Ҫӗршывӑн укҫа-тенкӗ те пулман ку ӗҫсем валли. Вара ҫак словарь карти текки пуянланма пӑрахнӑ. Апла пулин те тепӗр ҫулне пин те тӑвӑҫҫӗр тӑхрун иккӗмӗш ҫулта Ӑнлантару словаре хатӗрлес ӗҫ пуҫланнӑ. Инструкци ҫырнӑ, авторсен ушкӑнне йӗркеленӗ. Шел пулин те, чи опытлисем, чи пӗлӳллисем виҫӗ профессор, институтпа килӗшӳ тунӑскерсем ҫак словарь валли хӑйсен пайне туса парайман. Ку мӗнпе ҫыхӑннӑ-ха? Пӗрремӗш енчен, вӗсем ҫак ӗҫӗн йывӑрлӑхне пӗлнӗ, вӑл мӗн тери кӑткӑс пулнине ӑнланнӑ, ҫавӑнпа вӗсен ҫак ӗҫе пуҫӑнма вӑй-хӑват ҫитмен пулмалла. Тата палӑртнӑ укҫа-тенкӗ те питӗ сахал пулнӑ. Ку укҫа-тенкӗ ун пек сумлӑ ҫынсене илӗртме пултарайман. Пӗр вӑхӑт ӗҫ пынӑ хыҫҫӑн кризис пуҫлансассӑн каллех ҫӗрӗнсе ларать. Ун хыҫҫӑн, шел пулин те, ҫак словарь ӗҫне йӗркелесе пынӑ Юрий Филиппович Ефимов кӗтмен ҫӗртен вилсе каять. Вайпитти ҫын утмӑлҫа ҫитичченех. Ун хыҫҫӑн словарь йышӗ ҫӑвату хыҫҫӑн ҫӑвату тӳсет. Геральт Васильевич Лукиянов, Иван Павлович Павлов илсе каяҫҫӗ. Ҫакӑн хыҫҫӑн ӗҫ каллех чарӑнса ларать. Икӗпӗнмӗш ҫулсен варринче вара тепӗр хут, виҫҫӗмӗш хут словарь хатӗрлессине ҫӗнӗрен йӗркелесе ятӑмӑр. Ҫӗнӗ авторсемпе кунта Александр Кузнецов, Елена Батченко, Николай Плотников хутшӑнчӗҫ. Ҫапах та малтанхи алҫырусене те, малтанхи авторсенчен пулнӑ алҫырусене те май килӗнтерен туллин усӑ курас терӗмӗр. Словарь вӑл алфавит йӗркипе вырнаҫнӑ сӑмах тӗнчи. Кӗнекесен кӗнеки. Унта пурте пур. Чӑвашӑн хальхи пурнӑҫӗ те, аваллӑхӗ те, пуласси те. Халӑхӑн тахҫанхи ӗмӗчӗ шухӑшӗ, тӗнче курӑмӗ, тӗнче туйӑмӗ, пурнӑҫа мӗнле ӑнланни, мӗн патне туртӑнни, мӗнпе хӗпӗртени, мӗншӗн кулянни пӗтӗмпех ҫак словарьте сӑнланса юлнӑ. Ӑна, паллах, кӗнеке тытнӑ пек пӗр хут тытса вуласа тухма ҫук, ун патне тата тата тепӗр хут таврӑнмалла, тата паллашмалла. Ҫынӑн пӗлӳ шайӗ, ӑсӗ мӗн чухлӗ ытларах, вӑл словарьсемпе ҫавӑн чухлӗ тӑтӑшрах усӑ курать, час-часрах усӑ курать. Словарь пӗлтерӗшне авалах ӑслӑ ҫынсем асӑрханӑ, ӑнланнӑ. Калӑпӑр, Ришеле кардинал пуҫарӑвӗпе Францинче академи йӗркелеҫҫӗ те чи малтан словарь тума пуҫлаҫҫӗ. Якорян Швецинче Карл Линней сӗннипе, тӑрӑшнипе академи йӗркелеҫҫӗ, каллех ун пӗрремӗш тӗллевӗ пулса тӑрать словарь тӑвасси. Раҫҫейре те ҫавӑн пек пулнӑ хӑй вӑхӑтӗнче. Кӗтерне патша вӑхӑтӗнче академи йӗркеленсессӗн вӗсем чи малтан словарь хатӗрлеме пуҫлаҫҫӗ. Ҫак ӗҫе Кӗтернен патша та Дашкова, Фонвизин, Державин хутшӑннӑ. Ултӑ ҫултан ултӑ ҫултан пулас унта темиҫе томлӑ словарьсем хатӗрлеҫҫӗ. Пирӗн те наци академи йӗркелесессӗн ӑнлантару словарӗ хатӗрлесси пирки калаҫма пуҫланӑччӗ. Ҫавнах вӑртлатасси пирки. Шӑпах ҫавӑн чухне тӑхӑрлӑн иккӗмӗш ҫулта ҫак ӗҫпе ӗҫлеме пуҫланӑ пулнӑ, словарьпе ӗҫлекенсемпе килӗшӳ тунӑ пулнӑ. Шел пулин те, кайран наци академийӗ те хӑй ӗҫне вӗҫлерӗ. Вӑл кайран тепӗр академипе пӗрлешсе кайрӗҫ. Вара словарь пирки те манса кайрӗҫ. Эп шутлатӑп, ҫак вӗсем словарь ӗҫне пӑрахӑҫламан пулсассӑн, вӑл ӗҫе мала кӑларнӑ пулсассӑн, пирӗн Чӑваш академийӗн ӑраскалӗ те урӑхларах пулатчӗ. Ӗлӗк-авалах ӑслӑ ҫынсем ҫапла каланӑ. Айӑпа кӗнӗ ҫынна пӑхӑр тӑпри кӑларма ан яр. Словарь тума ларт. Словарь тӑвасси темле йывӑрӑҫрен те, темле хасаран та, темле наказанирен те йывӑртарах тенӗ. Ҫак ӗҫе пуҫӑнсан эп хам та туллинех ӑнланса килтӗм. Словарь тӑвасси мӗн тери йывӑррине. Кашни япалана тӗрӗслесе пӑхмалла, кашни тӗслӗхе тӗрӗслемелле. Словарьне тӑрун ӗҫҫусем пуҫланма ҫине тума пуҫланӑ пулсан та малтанхи идеологи ношенинчен хӑрӑлса пӗтменччӗ. Мӗншӗн тесен тӗслӗхӗсем словарь картотекинче тӗслӗхсем Совет Союзӗнче, Совет тапхӑрӗнче ҫырнисем. Ҫавӑнпа унта шурӑ банда, колчак банды, Авангардизм пирки каланӑ ҫӗрте буржуалла искусствӑри формалистла юхӑм тенисем, антихрист тенине ҫав тапхӑрти йӑлапа ӑнлантарнисем питӗ нумай ҫын пек хальхи куҫпа пӑхсассӑн тивӗҫтермен япаласем пурччӗ. Вӗсен те, паллах, сӑвӑрма тивнӗ. Сылтӑмалла сулахайла пӑрӑнас марччӗ ку словарьте, пӗр пек тытса пырасчӗ тесе тӑрӑшнӑ. Паллах, словарь, словарь авторсен, редакцин куҫ курӑмне, тӗнче курӑмне сӑнлать ӗнтӗ вӑл. Унтан пӗтӗмпех хӑтӑлса пӗтме ҫук. Ҫапах та паянхи словарь паянхи куншӑн килӗшӳллӗ, пуринпе те ҫураҫуллӑ пултӑр тесе тӑрӑшнӑ. Редакцинче тӑватӑ ҫын пулнӑ. Антон Ильич Горшков, сӑмахран, малтанхи тапхӑрта хутшӑннӑ пулнӑ. Вӑл А саспаллине пӑхса тухнӑ тата В саспаллин пуҫламӑшне пӑхса тухнӑ. Михаил Иванович Скворцов юлашки тапхӑрта хутшӑннӑ. Тӗрлӗ тапхӑрти редакторсем, тӗрлӗ шайри теме пулать ӗнтӗ. Ҫавӑн пирки вӗсем, вӗсем те хӑйне майлӑ тӳрлетнӗ, вӑл та лайӑхлатнипе пӗрлех хирӗҫӳлӗх те ҫуратнӑ. Ҫавӑнпа пӗрремӗш опыт темелле ӗнтӗ словарь хатӗрӗссинче кунта паллах кӑлтӑкӗсем, ҫитменлӗхӗсем пулаҫҫех. Эпир вӗсене хамӑр та асӑрхатпӑр халь. Ну, кун пек йывӑр ҫӗре унсӑр пулмасть те ӗнтӗ. Эсӗр пӗлетӗр хӑй вӑхӑтӗнчи Далее те мӗн чухлӗ критикленӗ, Бодуэнде Куртене виҫҫӗмӗш, тӑваттӑмӗш кӑларӑмсене редакцилен чухне мӗн чухлӗ тӳрлете-тӳрлете ларнӑ. Ҫапах та кайран халь те дать словари пӗҫерсе кӑларнӑ чухне малтанхи кӑларӑмсенех тӗпе хураҫҫӗ пӗрремӗшпе иккӗмӗш кӑларӑмӗсене. Далее айӑпланӑ кун пек сӑмах вырӑс чӗлхинче ҫук, вӑл хӑй шутласа кӑларнӑ тесе. И азилер хамӑр Николай Иванович Ашмарина унӑн вун ҫичӗ томлӑ словарьне хӑй вӑхӑтӗнче, Ашмарин вӑхӑтӗнче тав сӑмахӗсӗр пуҫне вӑл ытларах тиркешнине нумайрах илтнӗ. Ӑна кивӗ сӑмахсене кӗртсе тултарнӑ, тӗн сӑмахӗсене кӗртнӗ тесе ӳпкеленӗ. Совет тапхӑрӗнчи сӑмахсене кӗртменшӗн айӑпланӑ, ҫӗнӗ пурнӑҫа ӑнланмасть тесе вӑрҫнӑ. Василий Георгиевич Егоров словарь тухсассӑн Василий Долгов критик Красная Чувашия хаҫатра Тиркевлӗ рецензи ҫапса кӑларнӑ, идеологи тӗлӗшӗнчен сиенлӗ словарь ятлӑ пулнӑ вӑл. Эсир ӑнлана тӑрӑр, словарь авторӗ хӑвӑрт кӑна ҫав кунах республикӑран тухса ҫухалман пулсассӑн, унӑн шӑпи те Тимухай Хветӗрне пек, Матвеевне пек пулнӑ пулӗччӗ. Ун чухне ашмарин словарӗн кӑларӑмӗсем питӗ юрӑн тухса пынӑ. Словарь малтан Хирдак тӗрне Матвеева тӗрмене хупса лартаҫҫӗ. Унта тепӗр, тепӗр Захарова тӑваҫҫӗ, Емельян Захарова редактор. Ӑна хупаҫҫӗ. Пӗр словарь те пирӗн ҫӑмӑллӑн тухман тата ырӑ, тӳрех ырӑ ятлӑ пулайман. Никольский словарьне юлашки тапхӑрчченех вӑрҫатчӗҫ. Тӗрлӗ кӑлтӑксем, мӑнушсем, чӑннисене те э, хӑйсенчен хушса та йӑнӑшсем туса ӳпкелесе ҫыратчӗҫ вӑл пӗлмест мӗнтен килекен йӑла. Ҫавӑн пирки, паллах, куславари тиркекенсем те пулаҫҫӗ. Унпа унта танланмалла, вӑл, вӑл унсӑр, унсӑр пулмасть. Халь пӗр пӗрремӗш штомӗ кӑна тухрӗ-ха. Эпир палӑртатпӑр ӑна ултӑ томпа кӑлармашкӑн. Эп шанатӑп, кӑларӑм хыҫҫӑн кӑларӑм пирӗн ӑсталӑх та ӗҫмелле те ӳссе, аталанса, лайӑхланса пырӗ. Малашнехи томсем кунччен лайӑхрах пулӗҫ. Кунпа ултӑ томӗ тухнӑ хыҫҫӑн та ӗҫ вӗҫленмӗ-ха. Эпир вӗсене пӗрлештерсе пӗр томпа е икӗ томпа кӑларасшӑн. Тата тепӗр вариант та пулать Ожегов словарӗ пек. Унта эпир предложени тӗслӗхӗсене илетпӗр. Вӑл унта сӑмах майлашӑвӗсем кӑна пулаҫҫӗ. Ӑнлантарни тата сӑмах майлашӑвӗсем. Ҫавӑн пекех ӗмӗтленетпӗр эпир шкул Валли кӑларнӑ нӑнтӑр словарьсем тӑвасси, синонимсем словаре тӑвасси – ку ытти словарьсем кӑлармалли никӗс пулӗ.